Ġranet ta' festi, ġranet li t-tfal ikunu bla skola, ġranet li verament inkunu ftit iktar rilassati, imma min ikollu t-tfal żgħar forsi jgħidlek ġranet iktar xogħol. U għalhekk naħseb is-suġġett li għażel Kane għal-lum huwa litteralment perfett għaliex hija r-realtà tal-lum u vera. L-ewwel nett inti kollox sew? Ninsab tajjeb, ninsab tajjeb nixtieq Nawguralek il-festa t-tajba, Steph, mhux lilek biss, lit-tim kollu wara dan il-programm u speċjalment lit-telespettaturi li jkunu fuq ix-xwiek biex. Tħobbha din il-ġimgħa? Tħobbu dan il-programm? Iva, iva. Jien għalija l-Milied minn meta kont żgħir huwa żmien tal-familja. tingħaqad madwar mejda mal-familja u kemm jista' jkun jekk forsi tkun tlift xi ħin prezzjuż magħhom tipprova tirkupra daqsxejn. Huwa żmien ta' mħabba, żmien ta' kenn u żmien ta' tgħanniqa importanti. Jiena żmien ta' ikel għalija. Żmien ta' ikel ukoll. Ukoll. Ma dik it-tgħanniqa importanti ħafna. L-iscreen time, din qisu din il-kelma li li saret tintuża ħafna li bażikament tirrelata għal kull tip ta' ħin li ngħaddu quddiem, qed ngħidu għat-tfal imma għalina wkoll quddiem mobile, tablet, laptop, computer, anke televiżjoni. għax dak jiġi screen time ukoll, hija xi ħaġa li għalkemm qabel qatt ma konna niddiskutuha, llum il-ġurnata saret issue fejn jidħlu t-tfal tagħna vera. Prattikament, biex nibda screen time mhu xejn ħlief il-ħin li aħna nqattgħu quddiem dak il-famuż screen teknoloġiku. It-teknoloġija saret parti integrali minn ħajjitna, mhux biss fil-ħajja tal-adulti, imma speċjalment fil-ħajja ta' wliedna. It-tfal tagħna, iż-żgħażagħ, l-adolexxenti, tista' tgħid jitwieldu llum il-ġurnata quddiem screen. Allura, meta għandek dik ir-realtà, dak l-impatt soċjali b'saħħtu fiżiku mentali, importanti li, eħe, niddiskutu s-suġġett, nagħrfu, it-tajjeb, inti għandek ħafna punti pożittivi, inti għandek punti edukattivi, ma ninsewx llum il-ġurnata t-tfal tagħna, aħna naħdmu quddiem screen, it-tfal tagħna jistudjaw quddiem screen. Imma inżommu daqsxejn għajnejna miftuħin fuq il-punti negattivi, speċjalment ir-riperkussjonijiet tal-eċċessività. Issa, jiena nħobb inkun ċar f'diskorsi, inti għandek eċċessività fuq parti rikreattiva. Mela inti screen time għandek television, qed tara l-streaming, movie streaming, series, għandek console gaming, li importanti nitkellmu wkoll fuqu, imma ma rridux ninsew li L-iskrin jinkorpora wkoll l-attività edukattiva. Allura, jiena dejjem insostni li l-eċċessività fil-parti rikreattiva hija ħażina daqs kemm hi l-eċċessività fil-parti edukattiva. Nisimgħu b'każi, pereżempju, inqabbel daqsxejn, fejn ikollna ġenitur u jirrakkonta l-ħajja ta' tifel jew tifla li jqatta' ħafna ħin jilgħab il-console gaming b'mod eċċessiv li kważi kważi qas joħroġ mill-kamra. X'dak ngħid meta tirreferi wkoll għal dawn il-logħob li jkunu interattivi li inti għandek pereżempju toqgħod sejra qishom għandek. Allura huma tant iħossuhom parti mill-logħba li qisu jidħlu fiha, jintegraw ġo fiha l-logħba. Imma rrid insemmi wkoll il-parti l-eċċessività edukattiva wkoll li bl-istess mod tagħmel ħsara lit-tfal tagħna studju kontinwu b'mod eċċessiv, tfal ma joħorġux mill-kamra, ma jorqdux, jistudjaw matul il-lejl, iqumu għajjenin, b'ansjetà, uġigħ ta' ras. Jiġifieri l-screen time irridu npoġġuh f'kuntest ta' bilanċ, Fil-fatt kont se nistaqsik mistoqsija li naħseb li inti wiġibtha. Kif tkun taf illi għandek eċċessiv? Għaliex naħseb b'dan il-mod hux hekk illi meta tqum u torqod qiegħsek. Sfortunatament l-iscreen time jibda prattikament mix-xejn. Inti għandek idealment fuq regoli Ewropej għandek minn xejn sa sentejn, idealment ma jkunx hemm screen time. Għandek minn sentejn sa ħames snin, għandek siegħa fil-ġurnata. Sentejn sa ħames siegħa fil-ġurnata. Yes, fil-ġurnata. Mbagħad għandek minn ħames snin 'il fuq jgħidlek idealment l-screen time jiġi kkontrollat. U minn fejn ħarġet din l-istatistika? Dawn huma, dan huwa sommarju ta' Diversi studji li ħarġu fl-Ewropa. Siegħa kuljum ngħidlek jien ħafna min-nies sa tmienja ta' filgħodu jkunu ġa ħaduhielhom is-siegħa tfal. Għax jekk qamu kmieni anke sempliċiment biex joqogħdu kwieti jduhulhom. It-teknoloġija tipprovdielek it-tajjeb u tipprovdielek il-ħażin fis-sens li llum il-ġurnata t-teknoloġija tipprovdi lill-ġenituri parental controls pereżempju fuq l-apparat teknoloġiku. Irridu nkunu noqogħdu attenti fuq kif qed ngħid, kemm ħin, jiġifieri kapaċi tipprogramma l-apparat teknoloġiku tiegħek biex wara siegħa jintefa'. Irridu noqogħdu attenti wkoll b'mod speċjali il-kontenut ta' dak li qed jaraw it-tfal tagħna, li jkun adattat għall-età tagħhom first and foremost u kemm jista' jkun joħroġ il-pożittiv b'mod edukattiv fit-tfal tagħna. Illum il-ġurnata jien għandi tifel ta' erba' snin, konna qed nitkellmu qabel l-intervista, it's a challenge. Jiġifieri faċli li jiena niġi hawn u nitkellem fil-kumdità kollha, kif tiġi għall-prattika, illum il-ġurnata l-ħajja hija mgħaġġla, qegħdin fi żmien il-festi, il-bogħod mix-xogħol, it-tfal il-bogħod mill-iskola, nispiċċaw taħt l-istess saqaf, normalment il-familja tkun daqsxejn numeruża, allura biex joqogħdu daqsxejn kwiet it-tfal nagħtu l-apparat teknoloġiku anke biex nagħmlu ċertu xogħol tad-dar, ċertu qadi, jekk immorru restorant għall-inqas ngħidu kelma bejn l-adulti u. Jekk tinnota kull restorant li tmur ikun hemm it-tfal kollha kollha bil-gadgets sa, kollha hekk ngħid ngħid. U nixtieq noħloq parentesi mhux it-tfal biss illum il-ġurnata anke l-ġenituri bilkemm jitkellmu bejniethom innothom u jkunu fuq l-apparat teknoloġiku. Kif għedt fil-bidu tal-intervista Steph, irridu nkunu maturi li one nżommu l-bilanċ u two importanti ħafna u dejjem insemmiha li nkunu role models fuq it-tfal tagħna. Insemmu ħafna screen free zones fid-dar pereżempju, jew inkella ħin li niġbru l-apparat teknoloġiku tagħna u nitfgħuh mal-ġenb biex niddiskutu aktar. Huwa nutli li nħeġġu lit-tfal tagħna biex waqt l-ikel ma nużawx l-apparat teknoloġiku u aħna nkunu l-ewwel persuna li nużawh. Punt interessanti wkoll kemm jista' jkun tfal t'età tenera ma ninstallawx apparat teknoloġiku bħal televisions fil-kmamar tagħhom. Noqogħdu attenti waqt l-attività, eżempju, tal-console gaming, ma jintlagħbux logħbiet wara bibien magħluqin. Ninteressaw ruħna X'inhi l-logħba favorita tiegħek? Kważi kważi jiena nħeġġeġ lill-ġenituri biex jilagħbu l-konsol gaming mat-tfal tagħhom. One tiskanta t-tfal kemm jieħdu pjaċir għax il-ġenituri qegħdin jinteressaw ruħhom. Imma two li l-ġenitur jieħu dak il-mument, iżomm għajnejh miftuħin, Ma' min qed jilgħab it-tifel tiegħi? Steph, Illum il-ġurnata t-tfal jilagħbu bil-headsets, jilagħbu online ma' diversi tfal, diversi persuni. We make it a point li jilagħbu ma' nies ta' mparhom. Eħe, dik xi ħaġa li ta' min niġbdu l-attenzjoni li billi inti qed tilgħab ma' xi ħadd jismu Bob in-naħa l-oħra li qed jgħid li għandu sitt snin ma jfisser xejn li huwa hekk. Proset. U anke fi sfond ta' edukazzjoni, inħeġġu lit-tfal tagħna jirrealizzaw każijiet ta' grooming, każijiet ta' cyberbullying, każijiet ta' harassment, u nkunu daqsxejn anke npoġġu madwar mejda u nitkellmu mat-tfal tagħna, mhux biss tagħraf is-sitwazzjoni, imma tkun edukat biżżejjed biex titkellem mal-ġenituri tiegħek. jekk sfortunatament issib każi bħal dawn, u jekk ma titkellimx mal-ġenituri tkun matur biżżejjed li titkellem mat-teachers, mal-għalliema. Għandi kurżità kejn għaliex ovvjament is-suġġetti li jintgħażlu jkunu wkoll relatati magħkom bħala awtorità, bħala r-responsibbli foundation. dan is-servizz li qed nitkellmu dwaru t-tfal, il-ġenitur jista' jitlob għajnuna fuq dan? I mean, ikun hemm min ikollu bżonn għajnuna fuq hekk? Yes, yes. Aħna li nagħmlu ikun inħeġġu l-ġenituri, eżempju, ikunu jixtiequ xi punti bħalma qiegħed insemmi bħalissa. Jew inkella t-tifel tiegħi qed ninnota li qed qisu jillaxka ftit mill-attenzjoni tiegħu l-iskola u qed ninnotah Iqatta' ħafna ħin. X'nista' nagħmel? Kif nista' nikkontrolla aktar is-sitwazzjoni? It-tifel tiegħi qed jilgħab b'mod estrem, eċċessiv li kif inlestu l-mejda tal-ikel lanqas biss jinżel jiekol jew lanqas biss imur jagħmel il-bżonnijiet tiegħu. Iva, aħna nagħtu l-punti, nippruvaw anke nirreferu għal ċertu entitajiet oħrajn, għax illum il-ġurnata importanti li kulħadd jikkollabora flimkien, eħe, u nimxu minn hemm. Huwa suġġett in its early stages, huwa suġġett li kemxejn inħossuna daqsxejn f'diffikultà biex niddiskutuh, noħduh for granted, imma tajjeb li nagħrfuh, nagħrfu l-pożittiv, in-negattiv u ngħixu fil-bilanċ. U niftakru li n-numru 1777 qiegħed hemmhekk b'mod Għal kulħadd u għal kull sitwazzjoni, jiġifieri anke tul il-festi dan in-numru jkun hemmhekk hux hekk, jiġifieri jkun qiegħed ikun hemm in-nies li jwieġbu t-telefon ħalli jekk xi ħadd ikollu bżonn jew forsi jiddeċiedi jagħmel riżoluzzjoni, l-għajnuna ħa ssibuha dejjem grazzi għar-Responsible Gaming Foundation. Kane. Ħa noffrilek pjanta tal-Milied grazzi għal Piscopo Gardens. Grazzi ħafna. Ħalli tibqa' tiftakar fina. Ma nafx jekk għandekx green fingers, forsi toħodha l-uffiċċju hekk u tgħid tal-lum ma' Stef. Għandek rikordju u minħabba li Cactus suppost tgħix naqra iktar mill-oħrajn. Min jaf. Nipprovaw. Nipprovaw. Grazzi kbira u awguri. Niltaqgħu s-sena d-dieħla. Hekk hu. Hekk Alla jrid. Mela.